Mee namni eybii walii dhoysee seenaa garii walirra gaarii walirraa haasahu meetu? Namni walii obsu meetu? Namni walii kaayu meetu? Namni walii awwaalu hoo meetu? Ebaluu keennatu as hin jirree isaan eegganna namni jedhu hoo meetu? Isa malee nuun taatu inni nuu haa dhufu namni jedhu hoo meetu? Isatu na caala anarra isa wayya namni jedhu hoo meetu?

Aliyyu ibnu Abii Xaalib, radiyallaahu ta'aalaa anhu, Isatu Nabii keennaa awwaatee, bikulli mawjuudin wa mustaxaa' Isatu awwaatame waan barba, Isatu awwaate waan barbaachisaa tahe maraan. Gaafa Rasuulli Rabbii hijraaf deemu, aleyhi salaatu wa salaam, ganda Qureeysha Nabii keenna eeguuf marsitee teettu karra afaan Aliyyiin qubsiisan. Aliyyi qubate, Aliyyitu achi ciise. Muhammad hirribaan dammayne asuma jira haa sehaniif Aliyyiin achi kaayan. Bakka Nabii keennaa isa kaayan isatu achi ciise. Hin kaane ima ciisa haa isiin jettuuf. Yoo ana taasuu argitee Rasuula rabde dhabde na ajjeeftii osoo beeku fidaa'a Nabii keennaa tahe alayhi salaatu wassalaam wa radiyallahu anhu.

Alaabaa tana ani baru gurbaa inni Rabbiin jaalatu, ka Rasuula Rabbii jaalatu, ka Rabbii fi Rasuulli Rabbii isa jaalatanitti kenna je'e. Hin bulle sahaabaan halkan edana, Eennuma namni kun? Eennuma namni Rabbii fi Rasuula Rabbii jaalatu? Eennuma namni Rabbii fi Rasuulli Rabbii isa jaalatu sahaabaa keessaa? jedhanii kanaan garaan isaanii yaaddayaa bule. Bariisaa wayta nabii keenna biratti wal gayan namni suni sihihaa naan jedhan rasuulli rabbii jedhee gaggabaabaan marti akkana mul'ate lukarratti deemee sihihaa isaan jedhaniif namni tokko jidduu isaatii fi jidduu nabii keennaa akka dhaabatu hin fedhu rasuula rabbii dura dhaabatee namni rabbiif rasuula rabbii jaalatu ka rabbiif rasuulli rabbii jaalatu suni sihi isaan haa jedhanii namuu barbaada fiigaa dhufe haga nabiin keenna aliyyiin maqaa dhayanii adaa anaa mitii jechuu namni marti beekutti

Meetu ujoolleen ujoollee gadaa nabii keennaa titti hidhattu? Ujoolleen halkan guyyaa qabsooytu? Ujoolleen akka shabaabni qeerroon kaleessa diinaa qabsaahetti dhaabatu? Ka of dhoysu, of hin mul'ifne, ka gad of qabu, of hin tuulle, ka guddaa rahmata godhu, ka guddaa of gaqqabu, ka xiqqaa rahmata godhu, ka halkan guyyaa baratu, ka halkan guyyaa diinaan Rabbii ol haa tayuuf qabsaayu qeerroon akkasii meetu?

Dubartii irraa Namni gaafa Islaamummaan jalqaba jirtu Nabii keennaa awwaate, Aleyhi salaatu wa salaam, Khadiijatu bintu Khuweylid, Khadiijatu bintu Khuweylid, radiyallaahu ta'aalaa anhaa, Khadiijatu awwaate, Rasuula Rabbiiti, Aleyhi salaatu wa salaam, Qabeenna ofiitii fi nafsee ofiillee Nabii keennatti kennitee na ajaji si bira dhaabadhaa jetteen. Gaafa Nabiin keenna Jibriiliin wal hin baratin ka isaan gaara Hiraa'i dhaqanii achitti Rabbiin gabbaranii galan namni siinqii godheefii bobbaasu Namni Nabiin keenna waan isa rifachiisu yoo argu fiigee itti galee huccuun na maraa jedhuun eennunni? Khadiijatu bintu Khuweylid, radiyallaahu ta'aalaa anhaa, dhugatti Rabbiin isii fileef, faqaalat, Abshir yaa Muhammad maa yukhziika Allaahu abadaa, hin rifatin, hin nahin, hin sodaatin, Rabbi sin xiqqeessu, sifa xiqqaattuun hin qabdu abadittu, rahima sufta, beleya nyaachifta, Lafa ofitti qabda. Waan dur biyya hin jirre gaggaaritu faana tee irra biyyatti nuu argame. Rabbi sin xiqqeessu. Bifa xiqqaattu hin qabdu abshiir jetteeni ilma abbeeraa isii waraqaa ilma Nawfal nama jedhamu bira fidatte. Rasuula Rabbii Khadiijaan radiyallaahu ta'aalaa anhaa. Yoo tokkochuma qabannee isarra oolle nu jalatti hafti. Yoo Abuu Bakri bifa saniin qabsaahu meetu jaarsi? Yoo qeerroon Aliyyu bnu Abii Xaalib bifa saniin diinaa bira dhaabatu meetu qeerroon? Yoo Khadiijaan bifa saniin diinaa tumsitu meetu dubartiin? Eyna antum yaa Islaam?

Haga moototiin biyya Yahuudaa fi Faranjii jirtu guutuun deemsa guyyaa sadihii ti, jidduu nabiitii fi jidduu jaraa ka deemsi ji'a sadihii jiru. Lafa jala cinqamanii, Maal taana? Lafa tamtu nu fuudha? Yoomuma Muhammad gara keenna duuluu heda jedhanii irraa cinqaman takka quwwaa godhate diinaan. Akkuma gaafa duraa nama hagoon nama qubaan lakkaawamuun jala qabamee humna godhatetti xumura duniyaallee qubaan lakkaayamutti deebi'a namni diinaa wajjiin deemu jedhe Rasuulli Rabbii, Aleyhi salaatu wassalaam. Ikhwaanii! Ilmoolee tiyya! Abboota kiyya jismiidhan kiyya! Warra Rabbiif jecha wajji deemaa jirru! Marroo namaa nurratti hin lakkaawatinaa. Nurraa goraa. Nuuf Rabbiin walitti dhiisaa. Taa'aa marroo namaatiin nutti hin deeminaa. Marroo Rabbiitiin nu wajjiin deemaa. Taa ka fagoo jirtu ka kaluu jirtu. Yoo natti ajamte diinaa bira na soqi. Masaakiina bira na barbaadi. Du'afaa'a bira na soqi. Dogoggoruu na sirreeffadhu. Harka kiyya qabi badii irraa. Miilaaf qalbii kiyya qabi badii irraa. Sii qabama of sii kennee jira. Na khaddamaa jirta na miidhaan jirtu. Namooma natti hin fidin. Rabboomaan na wajjiin deemi. Namoomni nan deemsisu, namoomni nan baasu karaan cufaadha. Allaahumma yoo namooma diinaa Rabbiitiin walitti galu taate malee. Taa'i. Qoti boci. Dalagadhu ijaaradhu mana kee. Bobba'i gali.

Jazaan warra diinaa irratti aakhira zamanaa ciniinnatee hadiisa duraatiin maal jedhame? Ajrii shantama shahiidee sahaabaa rasuula Rabbiittu isaa jira jedhe nama tokkocha. Osoo kheyri biraa jala hin qabatin itunuu si geetti. Wanni sheyxaanni halkan guyyaa qabsaahee dhiirsaa niitii afaan wal jala dabarsuuf Wanni sheyxaanni halkan guyyaa qabsaahee jaalalleef jaalallee addaan baasuuf, wanni sheyxaanni halkan guyyaa qabsaahee amba walii galchee nama shahaadaan isa jidduu lamaan jirtu duyda gala walitti godhuuf karaamaa fi ulfinna hagana gahu kana si hongessuufi. Waldhabbiin eessa jirti Islaama keessa malee? Anaa sihii jalana jiru irraa qabi islaamummaan jala hin jirru inshaa Allah hin rifatin narraa jala jennaan islaamummaan jala hin jirru yoo rabbi fedhe Anaa sihii akka horiitii fi silxaanaatitti jalana jiru kana irraa qabi haga jara muummee jirtuutitti oddoo ambaa makiinaan keessa demaa jirta karaa akka itti ijaarame mana akka itti ijaarame mala akka itti ijaarame akka itti ummanni yahuudaa walii gale sheyxaana walii galche Ganda shahaadaan jiru kulli manguddoo isaa irratti dhagaan jige, ta ulfaa irratti dhagaan jige, ta ulmaa irratti dhagaan jige, ilmooleen dhagaan xuguugamtee, kaan cicciranii achii guuranii, kaan bakka inni bu'ee dhabanii, wahakadha. Namni ijaan arga jedhan, bara teekaluu tanan jiru fagoo jira jedhan, namni qarummaa fi kaayoo qaba jedhan guutuun qarri isaa nama diina hin qabne ofirraa waraanuu dadhabee, walii galuu dadhabee ofii wal diiguutti deebi'an. awwaara bubbeen fuute tayan harki isaanii biyyee qabate. Kana maaltu dhale? Warri kalee Rabbiin gabbaru kuun biyyee tahee, kuun caccabee masaajida dacha'e, hintalaa fi gurbaan adeemsi isaanii balaa Rabbii gadi dhiyeessu magaalaa guute. Intalaa fi gurbaan adeemsi isaanii, hujiin isaanii, gochaaf jechi isaanii balaa gadi dhiyeessee rahmata Rabbii gadi fageessu magaalaa guute, bifa kanaan balaa kana Rabbi qabsiise. Osoo namni qabsiise Rabbi qaata dhaamse, balaa Rabbi qabsiise namni dhaamsee hin dandahu Rabbitu qabsiise ikhwaanii wa akhawaatii. Harka wal qabnee badii irraa akka balaan nutti gad hin dhiyaanne, balaan fagaatee rahmanni Rabbii dhiyaatutti bakka jirruun harka wal haa qabnu. Bakka jirruun harka wal haa qabnu. Hadiisa duraatitti akkasstu sabate. Kana keessatti Nabiin keenna waan jedhu, Faxuubaa lilghurabaa. Gammachuu hagana hin jedhamnetu Rabbi bira isaanii jira, warra diinatti aakhira zamanaa adda hafe jedha Rasuulli Rabbii aleyhi salaatu wa salaam. Lafa adda addaatitti loqonni Afaan Oromoo wal dhaba. Diinatti adda hafuu kana akka Afaan Arsiititti Udumaayuu jedhaniin. Akka Afaan Hararitti Unumaayu akkasi na fakkaata akkas jedhaniin. Nama tokko yoo inni bakka namni hin jirre adda deemee mukaahe akkas jedhaniiniin. Mukoon isaaniitii fi gariibummaan isaanii tuni sharrii jechuu miti darajaadha. Faxuubaa lilghurabaa jedha Rasuulli Rabbii aleyhi salaatu wassalaam. Gammachuu hagana hin jedhamnetu jira warra diinatti adda hafe jedha nabiin keenna aleyhi salaatu wassalaam. Ikhwaanii wa akhawaati aleykum bil islaam diinaan bobba'a diinaan gala diinaan komii teessan fixadha diinaan araarama. Wal duubatti waan waliin dubbatin. Namni wal duubatti waan walii dubbattu osoo wanni ati jettu sun nama hin miine miidhamni sirra gaya. Harka biyyee si qabata. Abaarsi Rabbiillee sitti jira ka banii Aadamiif ka malaa'ikaallee sitti jira. Namaan hin oodinaa. Namaan ooduun haraama. Namarratti hin ijaaraminaa. Namarratti ijaaramuun haraama. Tarii amma sadarkaan hammaatee haga nama diinaa diinarraa baasanii na waliin waan an godhu godhi isaan jedhanirra jirra amma.

Nabiyyummaan nabii keennaa haqiiqamaan nabiyyii tayuu nabii keennaa hadiisa kanatuuyyu nuu hima. Ganna 1440 ar'aatiin dura islaamummaan gariibummatti deebiti jedhee nabiin keenna ar'a qabatama tahe nu biratti. Qabatama tahe.

Gadaa dhuftuu fi tartu kullii keessatti warri haqa jala deemu xiqqishuu dha, lakkoofsi isaanii xiqqaa dha. Warri baaxila faana yaa'u laga yaa'u bahara. Gadaa dhuftuu tartu kullii keessatti warri haqaan dhaabatu, ka haqaan wajji deemu, ka diinaa bira dhaabatu, ka diinaa tumsu, ka murtii diinaatii tumsu, ka haqa qalbiin namaa guutuun haqa tahuu irratti walii galtuu tumsu qubaan lakkaawamaa. Galaanni deemu, baharri yaa'u, layni guddaan deemu warra dhugaan wal quba hin qabne diina irraa yaa'e tayuu Nabiin keenna nuu hima, aleyhi salaatu wa salaam. Muslima irra maaltu jira? Udumaayuu dhabuu, mukaayuu dhabutu jira. Galaanni hagana gahu kun diina irraa yaa'ee deemuu kanaan, inni nama hagoodhaan diinaa keessatti hafuu kanaan mukaahuu hin qabu. Of jala laaluu hin qabu. Waan galaana namaa ka deemu kana caalu waan Rabbi isa badhaasetu irra gudda. Tokkochi nama aakhira zamanaa diinaa qabatee diinaa wajjiin deemu ajriin Rabbi isa badhaasu waan shahiideen shantamni sahaabaa Rasuula Rabbii badhaafamu badhaafama. Kanaan haa gammadu! Yoo harka irra caalu nama dachii keessa jiru, harka irra caalu ka yaa'u, ka diina irraa bahe kana jala ka deemtu taate, diina irraa si baasan jedhaan Rabbi Nabii keennaan, aleyhi salaatu wassalaam. Ikhwaanii wa akhwaatii! Ahaadiisa keessa wanni nu dubbatu maal inni inni?

Rasuula keennatu waan jedhu aleyhi salaatu wassalaam anna izama albalaa'i ma'a izami aljazaa Guddinni bala'aa fi rakkoo nama Rabbitti amane irratti guddinna jazaattu wajjiin jira jedha Rasuulli Rabbii aleyhi salaatu wassalaam. qanani'uu fi babal'ifachuu fi mana qabaachuu fi mala qabaachuu fi karoora adda addaa qabaachuu jazaa duniyaa godhee waan ar'a asii nyaattu duniyatti si soorre rabbi isaan jechutu mala namni akkasi Aleynaa an nattaqillaaha subhaanahu wa ta'aalaa rabbii keenna sodaachuun nurra haa jiraatu islaamummaa barree maaltu islaamumma Maaltu Islaamummaa miti jechuu beekuun dirqama keenna. Gadaan teessani jedhee Rabbi nuu kenne gadaa aakhira zamanaa ka dhiirri sadarkaa dhalaatitti deebi'ee dhalaan sadarkaa dhiiraatitti deebi'e. Aadam, Haawwa'aa hangafa, hangafni ilmaan Aadam dhiira. Murtii Ilaahiiti. Dhiirri guutu, dubartiin ir'uu. Ir'uun guutuu caaluun sunnaa Rabbiitii miti. Ir'uun teenna tuni akkami yaa Rasuulallaahi jettee sahaabiyyaan haati teenna Rasuula keenna gaafattee jirti, aleyhi salaatu wassalaam. Kun waan jal-jireenna tayuu dubartiitii fi yarinnaa fi xiqqeenna isaanii irratti akeekuu miti, murtii Ilaahiiti. Isima gaafate Nabiin keenna achi deebisee isiin gaafannaan, Aleysatil mar'atu idhaa haadat aw nufisat lam tusalli wa lam tasum? Dubartiin yoo heydiin itti dhufu yookaa dhiiga dhalaa keessa jiraatte kan soomnee fi kan salaanne taate moo hin taane jedhee nabiin keenna isima gaafate tama gaafatte tana eeni yaa rasuulallaahi dhugaadha jetteen hin soomtu hin salaattu gadaa san suni ir'inna diinaati jedheen nabiin keenna aleyhi salaatu wassalaam. Ammallee isima gaafatan, Yoo namni ragaadhaaf waa barbaadee dhiirti dhabamte, shahaadaan dubartii lamaa dhiira tokkotti qixxooyti moo hin qixxooytu jedheen Rasuulli Rabbii, Hintalti aalima kitaaba Rabbii quba qabdi, fa'in lam yakuunaa rajuleyni farajulun wamra'ataan, Yoo ragaadhaaf dhiira lama dhabdan, Dubartii lamaa fi dhiira tokko godhaa ragaa jedhe Rabbiin keenna Qur'aana ofiitiin aakhira suuraa Baqaraatitti. Ragaan dubartii lamaa ka dhiira tokkootitti ka qixxooytu taate moo hin taane jedheen Rasuulli Rabbii aleyhi salaatu wa salaam. Eeni yaa Rasuulallaahi Qur'aana Rabbiiti jetteen. Suni ir'inna aqliiti jedheen Nabiin keenna aleyhi salaatu wa salaam. Khalqii hiree akkanatti shar'iin nuu kennite ka ati deemiin ati bulchi, ati uffisi, ati nyaachisi, ati bobbaasii galchi shar'iin Muhammad nuun jette, ati fuudhii galiin, ati maharii kenniif shar'iin Muhammad nuun jette, harka itti hin fe'in, afaan itti hin fe'in, hamtuun jedhiniin, fokkadhun jedhiniin, yoo lolteenii Isteeppii dhayuu irra geette. Waan ha, dhawaa hammaataan dhahin, fuula eeggadhu, jettee shar'iin Islaamaa amaanaa dubartii nutti dhaamtu, ka gaafa hajjatal wadaa'ii dhiiratti dubartii amaanaa dhaamu, ka gaafa sakraa du'aallee Rasuulli Rabbii dhiiratti dubartii amaanaa dhaamu, yoo khalqiin akkanaa humna godhatee, Dhiira cal'isiise alaamaa qiyaamaati jetta moo ati alaamaa qiyaamaatii miti jetta? Yoo dubartiin deemtu Rabbii ofii ofitti deettu haga dhiirsan sodaanne isiin ilmoo ofii dhalte sodaattu yoo ilmoon isii isii giddu yoo ilmoon isii isii cunqursu alaamaa qiyaamaati jetta moo alaamaa qiyaamaatii miti jetta? Hangi hintalti takka dhiirsaan waliin bultu haga dhaltu bicha dhallaan dhiirsi isii ilmoo tahee ilma isii wagana godhattee abbaa warraa haleeltu alaamaa qiyaamaati jetta moo alaamaa qiyaamaatii miti jetta? Yoo moototiin adduniyaa guutuun dhiira meeshaa waa keessa hin jirre gootee namni kuni lamaan wal himate osoo dharallee himattee sagaleen dubartii fudhatama argattu alaamaa qiyaamaati jetta moo alaamaa qiyaamaatii miti jetta ati? Maa dhagayamte jechuu miti maa hayxi laalamuu dhabde jechuu malee.

Allahumma yoo hintala mujirima dhiirsa rabbitti amane wajjiin jiru taate malee kunis maal godhama hin laalama eennutu laala jara lamaantu walii laala dursee eega rabbii keenna isa eega rabbi isaanii laale wallaatii takhaafuuna nushuuzahunna fa'izuuhunna Qaalii kiyya dhagayaan jirtu duyda natti galte natti ol kakka'uu heddi hintalti tun jechuu yoo irraa argite gorsi siin jedhee rabbi gorsi gorsi qeeqadhu eeggadhu hubadhu gorsa kana fudhatte moo hin fudhanne osoo isteeppii lammaffaatitti hin tarre fa'idhuuhunna gorsaa jedhe Rabbi. Yoo gorsi homaa fiduu dhabu hubatte wahjuruuhunna fil madaaji' galgala